Helo a chroeso nôl i Sesiwn Sul gyda fi, Griff Roberts. A fi, Evan Fairclough. Byddwn ni yma am y ddwyawr nesaf yn eich diddanu chi gyda lwyth o gerddoriaeth, sgwrsio a hwyl. Ni nôl wythnos yma, fi a Griff, um, a ni'n neud y raglen yma dros Skype, sydd yn ffordd yeah, newydd iawn yn neud y raglen. Mae'n um, eitha, mae'n eitha weird, achos dyma'r tro gyntaf ni wedi neud y raglen, byddwn ni ddim actually wedi fel bod gyda'n gilydd, so mae hwn yn brofiad rhyfedd iawn.

Ie, yeah, fi'n fi credu bod dyle fe. I mean, dim rheswm pam dyle fe ddim. Yeah. So, mae jyst eisiau ni groes i bysedd bod popeth yn mynd yn iawn.
Ond mae dyn ni llwyth ar eich cyfer chi, um, weddill yr aglen, ni'n mynd i fod yn trafod Disney Plus, um, fideo cyntaf Sianel Tim, sy'n rhywbeth cyfoesion. Um, yeah. Chi'n mynd i wylio hwnna ar AM. Sianel Tim.
Ie, uh, yeah, en, enw'r app yw AM. Neu mae hefyd ar y YouTube, ond na i, na i ddim dweud fel bod angen i chi rando ar weddill y raglen er mwyn ffeindio mas mwy am hwnna. Um, a hefyd mae gen i'r quiz wrth gwrs, un o uh, uchafbwyntiau'r rhaglen. Ie. Yeah.
Reit, nawr mae'n amser am y pwnc llosg. Felly, Griff, beth yw'r pwnc llosg wythnos yma? So,
syniad e fan oedd hwn, fi ddim yn cymryd y credit am hwn o gyfl. Y pwnc llosg wythnos yma yw, oes well gyda chi yoga neu tai chi? Um, fi'n siŵr bod gyda dim lot o'n chi farn ar y pwnc llosg yma, ond mae gen i e- Evan farn grif iawn. Felly, um, a yn anffodus, does dim poll i ddilyn, oherwydd mae Facebook, unwaith eto, jyst yn penderfynu ddim roi'r opsiwn o greu poll. So, does dim poll gen ni, sori am hwnna, uh, fi'n gwybod faint mae pawb yn caru'r polls. Ond anyway, um, fi'n bersonol yn mynd i fynd am Tai Chi, Uh, fi ddim berson yoga. Um, a wen, nath rhywun uh, ddod mewn i'r ysgol yn mis, mis rhagfyr fi'n meddwl oedd e, Lenny, i um, wneud fel sesiwn tai chi gyda ni. A nath ni ddysgu sut i gyfri lan i ddeg yn Mandarin, gyda os fi'n gallu cofio fe, barod. I, ar, san, si, o, lio, zi, Ba, Rio, Si. Mae'n rhywbeth fel yna, mae'n rhywbeth fel yna. Dim quite. Gwych. Os chi'n rhywun o China am dweud hwnna iddyn nhw, sa'n hollol siŵr os bydden nhw'n deall. Ond mae rhywle along those lines.
Felly... Evan, um, Wait, wait, wait. Fi sy'n gofyn... Pam ti'n hoffi yoga? Pam dwi'n hoffi yoga? Okay. Um, Wel, sa'n massive yoga fan. Fi ddim yn un o gympes yn mynd i like, clybiau yoga. Oeddo mae lot o bobl yn, a mae yoga yn peth gwych, chos mae'n gallu gwneud chi mynd yn um, llai stressed. Mae lot yeah. o bobl yn dynyddio, mae lot o fel, fi'n clywed bod lot o doctorau wedi dechrau prescribe fe i bobl, achos maen nhw'n yeah. um, gan stress. Mae'n wir, meddwl garwch.
Mm -hmm. Mae'n dda i gefnau bobl sy'n cael problemau gyda y cefnau. Ie, yeah, ydy. Yeah. Um, mae'n helpu i bobl ymlacio. fi ddim yn gwneud... Actually, na. Fi'n gwneud yoga dwywaith yn fy mywyd. Sut oedd e? Sut brofiad oedd y yoga? Wel, actually, nes i really, really hoffi e. Is ti'n meddwl, really sceptical. As in, o'n i ddim yn massively mwynhau neud e, ond o'n i'n teimlo'n wych ar ôl neud e, weirdly. Dyle ti um, fynychu sesiynau yoga. Fi'n credu bod rai yn digwydd yng, uh, yng Nghanolfan Gartholwg, gallu ti fyny. Os na, falle na i dechrau mynychu nhw. Ie. na, na fi'n credu, like, sa i'n siŵr, like, wnes i'm mwynhau'r actual thing at all. O'n nhw'n dweud like cau dy lygaid a a I don't know, take in the moment, stuff fel 'na. Ond... Ie. Ond ar dro, o'n i'n teimlo mor ymlaciedig. Fi'n meddwl falle bod ti wedi micso lan yoga gyda um, Yy, myfyrio. Na, na, na, fi ddim. Ond, like, weithiau yn yoga, maen nhw'n myfyrio. OK, OK, na i, na i trust o ti, cos fi beth actually di wneud yoga o'r blaen, felly I'll, I'll take your word for it, Evan. Mae'n really nice.
A mae, ti'n mynd yn really flexible ar ôl wneud e. As in, sa'n siarad o lot o brofiad, like, fi ddim wedi wneud e unwaith, ond...
Yeah. So i wedi dweud gyda? Wel, dwywaith, ie, dwywaith. Mae fy stori yn newid. Dyn ni go.
So, Mae lot o dyllau yn y stori yma. Ie, yeah, sori. Fi eisiau dysgu mwy am Tai Chi. So basically, ti'n fel stretcho lot, a mae'n rhaid brifo. Dyna gyd fi'n gallu cofio i fod yn hollol onest. Fi dim ond ti'n ei unwaith, ond fi'n cofio stretcho lot, a fi'n cofio o ti'n gofod uh, cyfri yn Mandarin.

Ydy. So ti'n neud lot o fel balance o stuff? Ie, yeah, uh, fi, o beth fi'n cofio, oes. A hefyd, fi ddim yn Tai Chi expert, so fi'n dweud hwnna, ond gallu fi fod yn wrong. Ond fi'n yeah. cofio rhyw faint o fel balance. Dath ni lan gyda'r um, uh, er gwybodaeth i'r gwrandawyr, dathon ni lan gyda'r um, pwnc llosg yma. O'n i, fel arfer, ni jyst yn dod lan gyda'r pwnc llosg, like, really spontaneously. Ni'n cael tro ar y yeah. be, be mae'r pwnc llosg mynd i fod i yma?
A, cael ni, Griff yn gweud yeah. allan, te, a o'n fi dweud, o, oh, coffi!
Um, yeah.
Ond, ond, tro nes i gweud i mas, tai chi, Sa'n siŵr pa... Ie. So, um, ond dyna ni, mae wedi bod yn bwnc llosg a hanner. Ydy.
Felly, Griff, uh, nes i glywed bod ti wedi gwneud buddsoddiad. Wel, oce, okay, nid fi sy'n gwneud y buddsoddiad, uh, buddsoddiad, mam sydd wedi. Ond, um, mae hwnna technically'n cyfri. Um, yeah, so Disney Plus, mae fel kind of fel Netflix o ran fel, mae gyda chi lot o ffilms a rhaglenni teledu arno fe, ond y gwahaniaeth yw, mae popeth ar Disney Plus, mae e, so mae gen nhw fel popeth Disney, mae gen nhw um, popeth Star Wars arno fe, so fel y ffilms Star Wars i gyd, y ffilms Marvel i gyd, a stuff National Geographic hefyd. O, oh, a Pixar. Mae gen nhw pics arno fe hefyd. Ac am ryw reswm, o'n i'n sgrolo trwy'r opsiynau sydd gen nhw arno fe, a mae gen nhw The Simpsons arno fe, a fi ddim yn hollol siwr pa categori mae hwnna'n ffito mewn i. Ond oedd e yna, so mae rhaid bod e'n ffito mewn i un ohonyn nhw. Y ti'n gwybod bod y Simpsons yn um, predicta popeth yn y byd? Ie, yeah, ydw, mae'n really creepy pan ti'n edrych arno fe, actually. Ie, yeah.
nath nhw predicta bod uh, coronavirus yn mynd i ddod a bod Tom Hanks yn mynd i gael e.
Dw i actually?
Ie. Crazy. Fi di clywed hwnna. Nes i weld, ma nhw'n predicto stuff weird, fel nath nhw'n neu ages, fel ages yn ôl, bod Donald Trump yn mynd i fod yn president, a wedyn nath hwnna actually ddigwydd. Oedd rhywbeth yeah. arall, o'n nhw'n fel, o'n nhw'n gallu predicto'r sgôr am loads o football games ar un adeg, fi'n cofio. Um, yn cofio gweld hwnna. Mae mor strange, os dyn nhw fel psychic yn gweithio iddyn nhw neu rhywbeth. Ie, yeah, mae'n rhaid.
Crazy. Felly, wyt ti'n credu dylai wneud y buddsoddiad yn Disney Plus? Fi wedi bod yn gwylio lot o Disney, uh, ddim Disney, uh, Netflix yn ddiweddar. Fi wedi bod yn gwylio Piggy Blinders, sy'n actually really dda. Fi'n credu dylai ti wylio fe. Ond dylai, fi'n hoffi ffilmio Marvel, fi'n hoffi Star Wars,

Felly, um, mae rhaid i ni trafod rhywbeth cadarnhaol sy'n digwydd yn y amser caled yma.
Oes, wrth gwrs. Beth sy'n digwydd, Chris? Um, so, mae... Fel... Um, OK, so dwi fi'n esbonio hwnna. Um, so mae uh, tîmau ieuenctid uh, Medr Iaith Rhondda Cynon Taf, Tim, ni'n gael nhw. Uh, mae gyda ni sianel ar um, yr app newydd yma sydd wedi cael ei lansio o'r enw AM. A basically, mae e just yn fel, mae pobl yn creu fel fideos a blogs a stuff a wedyn yn postio nhw. A maen nhw just yn fel rhywbeth bach hwyl i wylio. uh, yn ystod yr amser caled yma. So, oedd y fideo cyntaf wedi cael ei gyhoeddi wythnos yma, a oedd e'n um, Stefan a Hugh a Sean. So, os ych chi uh, wedi... So, os ych chi wedi bod yn gwrando ar yr aglen yn aml, chi'n mynd i wybod pa fath o bobl yw uh, Stefan, Hugh a Sean, a chi'n mynd i wybod bod y fideo yn, uh, yn Rhyfedd iawn, ond yn, ond yn ddoniol ar yr un pryd. A um, ie, so nath nhw greu fideo uh, sut i ymdopi mewn self-isolation. So, o'n i'n gwylio hwnna dydd o'r blaen, oedd yn really funny. A hefyd, mae sianel YouTube i gyd fynd gyda'r uh, sianel yma ar yr app. A enw'r oh, sianel YouTube yw Sianel Tim. Tim mewn prif lythrenau. Um, so ie, yeah, Gwnewch yn siŵr bod chi'n mynd draw ac yn subscribio i'r uh, sianel YouTube ac yn gwylio'r fideos ar yr app a darllen y blogs hefyd. Well i fi wneud hynny, sa'i di subscribe eto ar YouTube. Yeah, well, o'n i'n gwybod YouTube. Ie, yeah, um, o'n i ddim yn gwybod bod nhw'n mynd i greu yn chwaith, ond wedyn ges i neges ar WhatsApp yn dweud bod na sianel YouTube yn cyd-fynd gyda'r sianel yma ar yr app. So... Ond y fideo cyntaf na, mor ffynnu. Oedd. Hugh yn nefyn chwarae ddim. Asta, yeah. yn y gyn nefyn chwarae ddim. O'n i'n record bit um, pan nhw fel cyfnogwch eich busnes y lleol, a wedyn nhw'n sefyll ti fas i'r siop lleol yn mynd, da iawn chi, da iawn.
Ok, awn i'r can nesaf nawr. Sa'n siŵr os, fel, textiwch mewn, achos ni ddim siŵr os yw'r um, Skype yn weithio'n dda neu beidio, ond os yw e, hoffwn i wybod, os ddim, Hoffwn ni wybod, felly, ie, yeah, gadewch i ni wybod. Griff. Evan.
Oes ti'n dilyn Core Owner ar Facebook? Ydw fi yn, actually. Um, o'n i'n max i'n gwybod beth oedd e, ond oedd... Um, nath mam weithio fi, o, dyle ti dilyn Core Owner ar Facebook. A ni fel, beth yw hwnna? So nes i um, dilyn e, a mae jyst yn sianel yma, dim sianel, uh, tudalen, lle mae pobl jyst yn fel posto fideos o'n nhw'n canu a stuff. Um, ond mae actually'n really entertaining i wylio. Ie, yeah. dwi'n gwybod, like, 30,000 o bobl, dwi'n eich dilyn e? Ie, yeah, mae ma rhywbeth crazy fan. Actually, na i ffind y mas nawr yn union faint sydd arno fe, ond yym 33,107 yn union, as of right now. Um, a hoff beth fi wedi gweld arno fe yn bersonol yw oedd y fenyw yma, oedd hi'n dal ei chi, a oedd hi'n just mynd chigi bwm, chigi bwm, chigi bwm bwm bwm, am fel o leia Oedd e, oedd e'n o leia dau funud o hi'n dal y ci yma, mae'n chigi bwm, chigi bwm, chigi bwm, bwm, bwm. So oedd hwnna'n, um, oedd e'n ddiddorol. Uh, well, dyna, dyna gyd ti gen i weid, oedd e'n ddiddorol. Fi ddim wedi gweld cwpl o fideos, um, a nes i weld un really funny. Oedd dyn ma, ro'n nhw Dilwyn neu rhywbeth, sy'n siwr. Ond e, oedd e mor funny. Oedd e di treulio tua Oedd y fideo yn tua 6 munud o hyd, neu 5 munud, yn rhywbeth o'na. A nath e treulio tua 4 munud a hanner yn dweud oedd e'n mynd i dechrau chwarae'r piano. A wedyn nath e treulio tua 30 eiliad yn chwarae like, pedwar cwrdd. Oedd e'n mor ffynnu. A oedd e wastad yn... Oedd e'n gwisgo fel rubber gloves. Felly oedd e'n yeah. effect o'r piano. Oedd e'n mor ffynnu. Wel, sy'n i gweld hwnna. Fi eisiau fi drio ffindio fe.

Ie, yeah, fi'n gwybod. Mae'n um, mae'n mae'n weird. Fel, chi'n gwrando ar y raglen yma nawr, ond fi ef, ond mae'n llefydd completely gwahanol yn neud e. Ond, um, ie, yeah, ni wedi cael diwedd yr awr gyntaf, ond peidiwch â phoeni, achos byddwn ni'n ôl ar ôl y newyddion gydag awr arall yn llawn adloniant, a wn ni'n mynd i wneud y quiz sydd yn gyffroes iawn. Dwi'n gwybod pawb yn y quiz, felly byddwn yeah. ni'n ôl gyda hwnna ar ôl yr

Ydyn. Fi'n siŵr taw nid ni yw'r pobl cyntaf i wneud rhaglen radio dros Skype, ond... Wel, cyflwyno'r rhaglen... Neud e, so... yeah.
Fi'n cyflwyno'r rhaglen radio o fy stafell gwely. That's the dream. Yeah.
Mae'n crazy. Wow. wow.
More exciting. Mae dyn ni llwyth ar cyfer chi'n rhael ar llwyth o gerddoriaeth. Mae dyn ni'r quiz, exciting iawn. Echaf fwynt o raglen, bys ni'n dweud. Ie, yeah. bob wythnos. Um, fi wedi sgwennu cwiz i Griff, a mae'n nallan mynd i'n neud yn really dda neu'n really wael. A fi'n edrych ymlaen i weld os mae'n gallu gweld.
Fi wedi gwneud un eitha hawdd i ti wythnos yma, Evan. Rhaid fod yn onest. Oh, actually, mae'n sort of hanner a hanner.
Ti'n gwybod os yn neud nhw fel pimp really hawdd, yw'n pimp really anodd. Ydw, ie.
Yeah. Fi ddim yn trio wneud hwnna. Mae jyst yn digwydd yn naturiol.
Right, Griff, wyt ti'n barod i wneud y cwiz? Ydw, ydw fi'n meddwl. Yn anffodus, does dim um, intro dyn ni wrth yma. Fel arfer byddwn ni'n jingle. Ah. A ni'n caru dawnsio i'r jingle, ond ni'n methu wneud hynny wrth yma. Achos ni ddim yn digon uh, tech savvy, neu beth hwnna nhw'n galw nhw.
a ni hefyd uh, ddim yn gallu canu'n ddigon da i berfformio'r jingle yn fyw. Gallu, gallu neud e. I wish o'n i.

Cwestiwn 2. Ym mha flwyddyn ydy'r llyfr 1984 wedi leoli? 1984. O, na. Ym mha flwyddyn gorffennodd Streic y Glowyr?
1984. Ym mha flwyddyn ffrwydrodd yr adweithydd niwclear yn Chernobyl?
Oh, dylifio fo hwn. Uh, pas.
Ym mha flwyddyn enillodd Margaret Thatcher ei trydydd etholiad cyffredinol yn olynol?
1968 yw guess fi. Yy, na. Ym mha flwyddyn ffurfiodd y Blaid Rhyddfrydwyr Democrataidd? Yy, 19...
Rwy'n fi feddwl. 1988?
Ah, agos. Na. Uh, mha flwyddyn gostyngodd... Na. Mha flwyddyn gostyngodd Val Berlin? Um, 19... Um, Sa'n siwr.
Mha flwyddyn dechreuodd The Human Genome Project?
1982? Fi ddim yn siŵr, fi jyst yn geso fan hyn. Uh, ym mha flwyddyn bu farw Freddie Mercury? 19... Uh, fi methu fod yn cofio beth... O, oh, y prosiect yna. Uh, 1996. uh, na, ym mha flwyddyn cafodd Bill Clinton ei atal yn arlywydd America?

Ah!
Ah, Felly, pan wnaeth yn cafod yma hyd i'r rhyddhau, 1983, ym mha flwyddyn yn llyfr 1984 wedi'i leoli, 1984, ym mha flwyddyn gorffeniodd Streic y Glowyr, 1985, a so on, so forth. Ah! O'n i'n meddwl, os, wow. os ti'n cael un, falle bydd ti'n cael y lleill, neu cael Diamond Rose, ti'n meddwl,

Waw, diolch, Sam. Reit, um, barod am ganlyniad y cwiz. Fel, sa'n gwybod faint fi wedi cael, ti'n gwybod faint ti wedi cael. Um, felly gallwn ni fel... Wel, ma, ti'n gwybod faint fi wedi cael, ond sa'n gwybod faint fi wedi cael. so ni angen dweud yeah. fel canlyniadau yn gilydd yn gilydd.

Na, ond nes ti ddal ennill? Just bod ti wedi rhoi quiz i fi oedd yn stupid. Oedd yn stupid, oedd yn really, really glyfar.
Oedd e ddim, oedd e ddim. Reit, Really um, yn anffodus, mae'r delay ar Skype yn really meso lan fy menydd. Ni di cyrraedd diwedd y raglen ar sesiwn 7. Ah, Ah, mae di hedfan. Mae, mae wedi hedfan.
Gan fod ni yma yn Skype, yn ein sefyll gwely, Ie, yeah, yn, yn cyflwyno'r rhaglen. Yn pre-recordo'r raglen.
Mae ma pre-recordo'r raglen yn eitha weird. Dyma'r dyma ail dro uh, fi erioed di wneud e, ond mae'n mae brofiad eitha weird, achos just fel, fi'n ei hwn, gobeithio bydd e actually'n cael ei gyhoeddi, pryd mae fod. Ie. Yeah.
Ond mae hyn bach yn arbrawf, fel, So ni wedi gwneud yeah. hwnna, so so ni'n siŵr sut mae'n mynd i weithio, no. ond... Os, os dyw hwn ddim yn gweithio, nawn ni, uh, nawn ni sortio fe mas. Ond, nawn ni uh, dyna fe weithio.
Ie. Ie, dyna fe.
Gan i weld. Mae'n ma, yeah. ma arloesol. Dyma, pryn ni'n edrych nôl ar sy'n nath ni ymdopi ar coronavirus griff. Nawn ni cofio yeah. bod ni wedi cyflwyno rhaglen radio Yn un stafell gwely. Mewn gwersi hanes mewn 50 mlynedd, bu nhw fel, oedd pobl yn gorfod recordio rhaglenni radio yn eu ystafelloedd gwely.
Bu ni'n ffynhonnell. Pryd mae pobl yn byw yn y cymalau achos roedd nhw'n dianc y um, rat people. Ie. Yeah. Dyna'r dyna dyfodol. We have to yeah. face it. Ie, fi'n gweld, waw. Fi ddim yn gwylio lot o Doctor Who.
Ie, mae'n amlwg.
Nes i weld neges gan y Doctor o Doctor Who ddoe, achos nath, nath y BBC postio rhywbeth. A uh, Jodie Whittaker, y Doctor, di postio fideo bach. Um, a, a fel neges i bawb fel i aros yn

Mae actually gen i darlec ar y wal. Mae gen i darlec ar y wal yn y stafell. Sorry. Oes, ie, fi'n cofio hynna, actually. Um, diolch yn fawr iawn am rand arno ni am y ddwy ar diwetha. Fi'n gobeithio byddwch chi'n aros gyda ni am yr wythnos nesaf hefyd. Uh, hwyl fawr gen i fi ac Efan, a ni nawr yn mynd i fynd at y gan ola. Gwelch chi wythnos nesaf.